Iawn, yn gyntaf, hoffwn i ddiolch i'r Ganolfan am y gwahoddiad caredig i'ch anerchu heno. Nawr, fe wnaeth yr Athro Ceirwyn Williams gyfraniad clodwiw i ddehongli canu crefyddol yr Oesoedd Canol, ac fe wnaeth y cyfraniad hwnnw drwy gyhoeddi golygiadau o gerddi, drwy lunio arolygon cyffredinol o'r Wyddoniaeth gan gynnwys y Wyddoniaeth Grefyddol, ac yn bennaf oll drwy'r ddarlith a draddododd ar y pwnc, Canu Crefyddol y Gogynfeirdd, yn Abertawe ym 1976. A phan ddes i i Aberystwyth ym 1999, gyda'r bwriad o ysgrifennu traethawd doethurol ar yr union bwnc hwn, yn agos i frig fy rhestr o bethau i'w gwneud, yr oedd mynd i'r afael â gwaith Ceirwyn Williams. ac mae'n resym na ches i mo'r cyfle i drafod y pwnc gyda Ceirwyn ei hun, ond yn anffodus buasai farw yn gynharach yn yr un flwyddyn. Nawr, er i Ceirwyn gyflanu gwaith diwyd ynghylch y canu crefyddol canoloesol, mae rhywun yn teimlo yn amau weithiau nad oedd y deunydd hwn yn llwyr wrth fodd i galon. Na fel yr ysgrifennodd yn um, Beirdd y Tywysogion Arolwg, 1970. Uh, rhaid cyfeirio at ganu cyfyddol y gogynfairdd. Nid yw'n fychan o ran swm ac nid yw heb ei ddiddordeb. Mater o ddyletsoedd efallai, oedd ymroi i ddarllen a disgrifio'r canu hwn. Nid y math o bleser a geir o ddarllen cywyddau pefriog Dafydd ap Gwilym, er enghraifft. Yn wir, mae canu crefyddol yr Oesoedd Canol yn ddiarth i gysyniad yr Oes Ddiweddar am natur a phwrpas barddoniaeth. Mae'n ddiarth i'r rhan fwyaf o'r boblogaeth hefyd ar ran ei chredue, gan fod y ffydd Gatholig wedi cael ei gwthio i ymylon bywyd cyhoeddus Cymru ers canrifoedd. Ac erbyn hyn mae unrhyw fath o Gristnogaeth yn ddiarth i ganran helaeth o'r darllenwyr posibl. Wel, serch hynny oll, i mi o leiaf mae cyffro deallusol yn perthyn i'r gorchwyl o geisio deall cyfrwng creadigol sydd mor ddiarth â hwn. Dyma lle yr oedd barddoniaeth Gymraeg yn croesffrwythloni amlycaf a helaethaf a dis-gallinyddiaeth gweddill Ewrop. ac o'r holl wahanol fathau o gerddi crefyddol, canu i'r seintiau sy'n amlygu hynny orau. Oherwydd y cerddi, yn y cerddi hyn, fe welwn ni ffenomen ryngwladol adnabyddus ar draws byd cred, sef y sant Gristnogol, yn magu gwedd leol, gartrefol, mewn cymunedau bychain o un cwr o Gymru i'r llall. Yn sicr, ac addasu sylw Kevin Williams, dyma gorff o ganu nad yw'n fychan o ran swm. Mae rhyw 60 o gerddi i'r Seintiau a ganwyd rhwng amser Iolo Goch yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar ddeg a diwedd y traddodiad a ddaeth ar ganol yr unfed ganrif ar bymtheg. O'r rhain, rwyf i wedi cyhoeddi tua thraean yn fy nghyfrol Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines a ymddangosodd yn 2015. Mae'r lleill i fod i ymddangos ar wefan Seintiau Cymru, dan olygyddiaeth Eirig Salisbury ag eraill. Ac i addasu geirwed Ceirwyn eto, nid ydynt heb eu diddordeb, chwaith. Yn wir, mae'r cerddi hyn gyda'r mwyaf lliwgar a diddorol o holl waith barddol yr Oesoedd Canol, yn fy marn i. Maen nhw'n rhoi golwg ar grefydd leol ar draws Cymru, a drothwy'r Diwygiad. Maen nhw'n tystio i fywiogrwydd y grefydd Gatholig, a'r afael a oedd ganddi ar y boblogaeth. Tystio i bwysigrwydd y seintiau, i arferion megis gweddïo a gwneud offrymau, addoli beddrodau, creiriau a delwau'r seintiau, cadw gŵyl nos, addo pennyd a'i gyflawni, ac am drochi mewn ffynhonnau sanctaidd. Mae Mae lliaws o gwestiynau y gellid ei gofyn ynghylch y cerddi hyn. Eto un sy'n arbennig o ddiddorol yw o ble cafodd y beirdd eu gwybodaeth am y seintiau hyn. I ba raddau yr oedd manylion am âch a bywyd y sant yn fyw ar lafar ym mhlwyfi Cymru ar ddiwedd yr Oesoedd Canol, fel bod y beirdd yn gweithredu felly fel llefarwyr ar ran y gymuned gyfan, neu, a oedd y beirdd yn hytrach yn tynnu ar draddodiad ysgrifenedig a dysgedig hŷn, agos felly yn gweithredu'n fwy fel cyfryngwyr rhwng y draddodiad hwnnw a'r bobl. I ba raddau yr oedd testun Lladin y litwrgi, hynny yw, y testunau a ddarllenid yn ystod y gwasanaethau eglwysig ar ddydd Gŵyl y Sant, yn dylanwadu ar y beirdd ac ar y ddelwedd boblogaidd o'r sant. Mae'n gwestiwn mawr, un sy'n gofyn i ni weld gweithgaredd y beirdd fel rhan o weithgaredd llawer mwy, oherwydd pan godai bardd Cymraeg ar ei draed o flaen beddrod negysegfa Riw Sant, am herfeddion cefn gwlad Cymru yn negawdau cynnar yr unfed ganrif ar bymtheg, dyweder, a chan i mawl i'r Sant ar ffurf cywydd neu awdl, yr oedd yn cymryd rhan mewn dau draddodiad diwylliannol ag iddynt wreiddiau dwfn yn y gorffennol. Y naill oedd barddoniaeth gaeth Gymraeg. Y llall oedd hagiograffi, hynny yw, llên y seintiau. Na mae dechreuadau hagiograffi mor bell yn ôl â'r drydedd ganrif, cyn i'r eglwys gael ei derbyn yn gyfreithlon hyd yn oed. Byddai'r Cristnogion oedd yn dioddef erledigaeth yn anfon pamffledi o gwmpas i goffáu ei merthyron. Daeth hwb mawr i'r egin genre wrth i lenorion ddechrau cyfansoddi buchedde, mynachod, abadau ag ysgobion blaenllaw yn ail hanner y bedwaredd ganrif. Ag ers hynny, cyfansoddoed degau o filoedd o'r buchedde hyn, ac maen nhw'n dod o bob cwr o'r byd Cristnogol. o Wlad yr Iâ i Ethiopia. Mae astudio hagiograffi yn gyffrous ar y naill llaw am i fod yn uno cymaint o wledydd gwahanol a chymaint o diwylliannau a ieithoedd gwahanol, ond ar y llaw arall am i fod mor lleol i naws ac mor amrywiol i ffurf ar draws yr holl ranbarthau hyn. Nawr yn y gorllewin, lle rydyn ni felly, Lladin oedd iaith y buchedda i ddechrau. Ond erbyn yr Oesoedd Canol hwyr, roedd hagiograffi wedi bwrw gwreiddiau yn yr ieithoedd brodorol Luther, gan gynnwys y Gymraeg. Ac yng Nghymru, mae gennym ni enghraifft wych o'r modd y gallai hagiograffi fabwysiadu natur leol ac amrywiol, hynny yw, cywyddau a'r awdlau a fydd dan sylw gennyf heno. Hagiograffi yw'r rhain hefyd, sef math o ysgrifennu am y seintiau. Er ei bod mewn iaith heblaw'r Lladin, ac er nad bucheddem ohonynt yn ystyr gyfyng y gair. Yn wir, y cerddi hyn yw'r cynnyrch olaf yr ysgogiad hagiografyddol yng Nghymru cyn i'r holl weithgaredd ddioddef chwalfa yn sgil y newid ffydd. Tu ôl, felly, i gywydd Cymraeg i sant, Mae traddodiad yn ymestyn rhyw 1,300 o flynyddoedd yn ôl i'r Aifft, Affrica a Phalesteina, lle dechreuwyd ysgrifennu'r math hwn o lenyddiaeth ymhlith Cristnogion gwasgaredig yr Ymerodraeth Rufeinig. Sut gallwn ni ddod â'r cerddi Cymraeg i mewn i'r stori'r llenyddiaeth hon? Stori sydd mor amryfal a mor amryliw nes ei bod yn anodd dal gafael arni o gwbl. Wel dyma fy nghwestiwn i heno. Nawr dwi'n mynd i ddechrau yn y canolbarth. Gydag awdl a ganwyd tua diwedd yr oesoedd canol. Gwaith y bardd Hugh Arwistl yw'r gerdd hon. Nad ydy enw Hugh Arwistl, neu Arwystli, ddim yn hysbys iawn i lawer heddiw, gweitho'r modd. Ond bardd toreithiog oedd, er hynny, ac ymhlith ei waith mae awdl i nawddsant eglwys y Fflwyf, Llandinan, hynny yw, Llonio Sant. Rhag ofn nad ydy pawb yn gyfarwydd â Llandinan, Dywedaf yn fyr i fod yn bentre bach yn ne orllewin Sir Drefaldwyn, bellach rhwng y Drenewydd a Llanidloes. Yn yr Oesoedd Canol, cantref arwystli oedd y cyffiniau hyn. A dyma lun o'r eglwys ar y sgrin i chi, y llun a dynnais i yn gynharach eleni. Bardd o'r un fro oedd Hugh Aristl, fel mai enw yn awgrymu. a does dim golygiad o'i awdl i lonio, ond dwi'n gobeithio y bydd golygiad yn ymddangos ar wefan y seintiau, ond heno rwy'n dibynnu ar y testun a argraffwyd yn Lives of the British Saints gan Sabine Baring-Gould a John Fisher, testun y gopïwyd o Lawysgrif Llansteffan 53. A dyma i chi ddechrau'r gerdd ar y sgrin nawr. Wyf wedi twtio'r orgraff ac wedi rhoi cyn, uh, wedi cynnig atal nodi'r gerdd, ond nid golygiad caboledig uh, mo hwn. Uh, golygiad dros dro a wna'r tro am heddiw. O fel hyn mae Hugh yn dechrau. Englyn cyntaf, yma mro llonio, lluniwn ogoniant, ond gynnar meddyliwn. y pryd oer y pryderwn y bo brudd i bawb i'w run. Felly, yma ym Mro Llonio, yn Plwyf Llandinan, hynny yw, lluniwn ogoniant drwy addoli a chan Molasant, mae'n debyg, yn gynnar, meddyliwn, boed ni feddwl yn ddi-oed, roedd cynnar yn dwyn yr ystyr di-oed gynt, a'r peth mae angen i ni feddwl amdano yw y pryd oer, sef y pryd trist, pan fyddwn yn poeni, pryderwn, y bydd pawb yn derbyn pridd i rwn. Ystyr grwn yw darn o dir, ac yma felly y bedd. So dyma orchymyn gan y bardd i'w gynulleidfa feddwl am awr angau. Ac ar yr awr honno, yn ôl yr ail englyn, Yr help pennaf i bobl Llandinan fydd eu sant llonio, a chynghorir y gynulleidfa i erfyn arno am y gymorth. Yn ôl y trydydd englyn wedyn, llonio sant hefyd a fydd yn cefnogi ei blwyfolion ar ddydd y farn. Felly mae'r tri englyn cyntaf hyn yn amlygu pwysigrwydd y nawdd sant i blwyfolion yn yr Oesoedd Canol. At y fo, neu ati hi, a bydden nhw'n troi gyntaf am gymorth yn y byd hwn ag yn y byd a ddaw. Ar ôl hynny, mae Hugh yn dechrau adrodd hanes Llonio. Nawr, mae'r englynion yn weddol astrus, fel y mae barddoniaeth gaeth yn gallu bod, ac mae angen cymharu'r llinellau anodd hyn gyda'r hyn a ddywedir am lawer o seintiau eraill yn y farddoniaeth ac yn y buchedda, rhyddiaith, i gael synnwyr clir. Ond dyma'r hanes fel rydw i yn ei adlunio. Caiff Llonio ei eni yn bell i ffwrdd, yn Llydaw. Enw ei dad oedd Alan. Y gantai'n faban yn ei gydachae o hyd, mae'n achub i dad rhag criw o baganied. Ac ar sail yr anturiaeth honno mae'n derbynnu enw Llonio. dyma ni uh, wedi cyrraedd yr englyn olaf uh, ar y chwith. A dwi ddim yn deall yr union ergyd yma, ond mae'n amlwg fod yr enw llonio yn cael ei gysylltu rhywsut a maint a gwaed a gollwyd. Tybed felly ar gair llawn sydd na'n golwg, neu efallai llon, ansoddair a allai olygu awchus neu ffyrnig mewn Cymraeg gynt. Yn sgîl hynny, ym mae'r Sant yn ymwrthod â'i etifeddiaeth yn y byd hwn, hynny yw, y Goron oedd bua'i dad, ac yn dewis bywyd yr alltud. Ond daw crwydriadau Llonio i ben yn Llandinan, lle mae'n dod o hyd i hoyw fryn ar lan afon Hafren, llinell 32. Ac yma mae'n cyflawni gwyrth. Mae'n dwyn tân, sef glo byw neu farwor, yn arfed i glog ond heb losgi ei ddillad. A'r lle y mae Llonio yn cyrchu'r tân ohono yw tŷ Gwraig, llinell 33. Gwraig yw nawddsant yr eglwys plwyf gyfagos, sef Penystrywed. Wedyn, mae rhywun yn ceisio erlid Llonio a'i yrru o'r lle. Mae'r gŵr eog yw swyddog yn gweithio i'r Brenin Maelgwn Gwynedd. Wel, boddiwr y swyddog a'i geffyl o dano. Ac mae'n rhaid i Maelgwn ildio, ac yn garedig iawn, dyma'r sant yn atgyfodi'r swyddog a'r ceffyl. Caiff wedyn ddarn go dda o dir gan Maelgwn. ond fe nodir bod un darn bach o'r tir hwn yn cael ei dal yn ôl, cael ei ddal yn ôl, hynny yw, un tyddyn a gedwir ar gyfer gwrau. A dyna ni uh, bellach yn yr englyn olaf ar y dde nawr. Wel, dof yn ôl at yr ystyr a'r hanesyn od hwn yn nes ymlaen. Ond dyma ni, dyma ddiwedd y manylion, ac mae ail hanner y gerdd dwi ddim wedi rhoi ar y sgrin, yn canmol plwyf Llandinan ei hun, ei reithor Syr Siôn a'i drigolion, a hefyd yn gweddïo ar lonio i'w hamddiffyn oll. Mae Huw Arwystl wedi cyfuno mawl i'r sant a mawl i'w blwyf, ac mae'n fath o ganmoliaeth i fro sy'n eithaf cyffredin ar ddiwedd y bymthegfed ganrif ac yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Felly, mae digon yma yn Hanes y Sant i greu amlinelliad o'i yrfa. A fydd y sawl sy'n gyfarwydd â'r cerddi i'r seintiau, neu ar fucheddau, yn gweld y digwyddiadau hyn fel rhai cyfarwydd, cyffredin, neu ystrydebol hyd yn oed? Mae gyrfa Llonio yn datblygu yn union fel y disgwylid. Generasant i rieni urddasol, brenhinol yn aml. Daw ei arbenigrwydd i'r golwg yn ifanc, yn arwydd fod Duw wedi ei ddewis. Mae'n troi gefn ar y byd hwn ag ar ei etifeddiaeth ac yn crwydro i dir pell. Dyna yw peregrinatio a defnyddio'r gair Lladin. Ac yno, caiff le i fyw a chodi eglwys. Yn aml iawn, angel fydd yn ei dywys i'r man. Wedyn, mae o'n mynd benben ar brenin neu'r adroedd lleol sy'n ceisio gyrru'r sant i ffwrdd. Y sant, wrth gwrs, sy'n ennill yr ornest hon a gorfodir yr arglwydd i ildio darn o dir a breintiau cyfreithiol hael a fydd yn meddiant yr eglwys am byth wedyn. Wel, Byddech chi'n meddwl efallai fod yr ystrydebau hyn yn rhai a gafodd eu lledu a'u cynnal ar lafar, gan eu bod yn digwydd mor aml ar draws y wlad. Llên gwerin y seintiau yw'r topoi hyn yn ôl y fath olwg. Ac i raddau mae hynny'n debygol o fod yn wir. Ond o graffu'n fanylach ar y gerdd hon, codir amheuon am natur lafar y deunydd sydd ynddi. Dechreuwn gydag enw Tad y Sant. Does dim rheswm pam y dylai traddodiad llafar gadw'r fath manylyn, yn arbennig heb unrhyw awgrym pwy oedd Alan neu beth oedd i arwydd y card. Mae popeth a wyddon ni am achyddiaeth yr Oesoedd Canol yn ei chysylltu yn bendant â diwylliant y llyfr, ac fel mae'n digwydd mae fersiwn cynharach o Âch Llongio ar gael mewn llyfr. Yn y testun achyddol, Bonedd y Saint, sy'n perthyn naill ai i ail hanner y ddeuddegfed ganrif neu i hanner cyntaf y drydedd ganrif ar ddeg, fe geir y canlynol. Lloniau, Llafnwr, neu Llawnwr, mab Alan Ffyrgan, mab Emyr Llydaw. Bach, Lloniau Sant, felly. Mae'r arch hon yn ffugiad dysgedig. Pwy yw'r tad hwn? Alan Fergan. Wel, pwy ond Alan Fergant, dug Llydaw. Ond dyma ddug Llydaw y deyrnasodd rhwng 1081 ac 1112, gŵr a briododd ferch i Wilym o'r Chwygwr. Sut ar wyneb y ddaear y gallai fod yn fab i emyr Llydaw? Gŵr y credid iddo fyw yn y chweched ganrif. Dyna pam y gallwn fod yn sicr bod yr arch hon yn greadigaeth. Rhaid bod rhywun wedi manteisio ar enw Alan Fergant ar gyfer dyfeisio'r arch hon yn y ddeuddegfed ganrif. Ffigiad dysgedig, felly, a wnaed bedair canrif cyn amser Hugh Arlistl. Mae'n debygol iawn, gan hynny, fod Hugh wedi cael ei wybodaeth o ryw ddogfen ysgrifenedig. Yr ail nodwedd sy'n peri amheuon yw etamoleg yr enw Llonio. Fel y nodais i'n gynharach, dwi ddim yn deall yr etamoleg ei hun yn gyfan gwbl, ond mae'r dull hwn o ddehongli enwau yn ôl eu tarddiad yn hysbys iawn i awduron yr Oesoedd Canol. A gwaith llyfr ydyw, yn mynd yn ôl i ddealltwriaeth yr hen fyd o natur iaith, dealltwriaeth a drosglwyddwyd, er enghraifft, drwy lyfr enwog resgob Isidor y Sevilla, yr Etymologiae, neu Llyfr y Tarddiadau. Rhoddwyd y dull hwnnw hwn ar waith i gymryd enghraifft arall, y mychedd Lladin Sant Illtyd. Yno, dehonglid yr enw Illtyd fel petai'n cynnwys dau air Lladin, ille a tutus, yn golygu yr hwn, ille, sy'n gadwedig, tutus, hynny yw, yn gadwedig rhag pechod. Yn sicr, does dim byd yma sy'n debygol o fod wedi cael ei drosglwyddo ar lafar. Gwerth y marwor poeth, wedyn. Efallai fod hon yn hysbys ar lafar, pwy ŵyr. Ond mae werth cofio ei bod yn digwydd mewn lliaws o fucheddau ysgrifenedig, gan ddechrau gyda gwaith y bucheddwr toreithiog Gregory o Tours yn y chweched ganrif yn Ffrainc. Adroddir y stori am Brictius neu Brice, sant o ddinas Tours. Mae'n arbennig o gyffredin mewn bucheddau o Lydaw, Iwerddon a Chymru. A gallai'n hawdd fod wedi lledu o sant i sant drwy gael ei gopïo o fuchedd ysgrifenedig i fuchedd ysgrifenedig ac nid ar lafar. A beth yn ola am y stori rhyfedd honno am y tyddyn bach a gadwyd ar gyfer gwrau? Wel, Edrychwch ar y map hwn a daw'n amlwg fod y stori yn ceisio esbonio paham fod plwyf Llandinam mor fawr a phlwyf Penstroed mor fach. Llandinam, yr un rhif saith ar y sgrin, a Phenystrowed, y rhif chwech i'r gogledd ddwyrain o blwyf Llandinam felly. Mae'r gwahaniaeth maint yn, yn amlwg iawn fanna. Pwynt y stori yn y cyw yn yn yr awdl yw creu hierarchaeth glir rhwng y seintiau, gyda Llonio, wrth gwrs, ar y brig. Ac mae anecdotau fel hyn yn niferus iawn iawn mewn bucheddau. Byddai eglwysi yn ymgiprys â'i gilydd am dir, am incwm, am freintiau ac am bererinion. ac yn adrodd hanesion fel hwn a ddangosai gan bwy yr oedd y sant mwyaf urddasol a mwyaf pwerus. Mae'r stori yn edrych fel ei bod yn perthyn i gyfnod ymhell cyn, cyn oes Hugh Arwystl, cyfnod pan oedd cyd-berthynas yr eglwysi, eto heb ei sefydlu, yn derfynol. Dw i felly wedi mynd trwy fanylion bywyd Llonio yn yr awdl ac wedi mynegi fy amheuon a ddylid eu holl rhoi yn ôl i wybodaeth lafar a gedwid yn y plwyf. Ceisiais i ddangos ei bod oll yn edrych fel y math o beth y geid mewn bucheddau Lladin cynharach. Gwaith clefygwyr hynny yw yn ysgrifennu'n bennaf ar gyfer clerigwyr eraill, ac mae'n cyd-destun pan oedd statws a ffiniau dylanwad yr eglwysi, ie, ffiniau eu plwyfi, efallai, yn dal heb eu sefydlu yn derfynol. Ac mae un um, rheswm arall dros gredu hyn, ac mae'n rheswm arbennig o dda. Hynny yw, gair y bardd ei hun. Llinell 14. yn Lladin mae'r traethiad. Wel, mi gredai ei fod hynny'n ddigon diamwys. Yr oedd Hugh yn dilyn stori ysgrifenedig a stori Ladin. Gresyn nad yw'r buchedd llonio hon, neu'r Vita Sancti Loniawi hon wedi goroesi, ond o leia mae'r bardd o'r unfed ganrif ar bymtheg wedi cadw peth o gynnwys y fuchedd hon yr hyn cyfer. Nawr, Ni ddylai fod yn syndod bod Llandinam yn meddu ar fuchedd o'i nawddsant yn Lladin. Oherwydd yr oedd hi'n eglwys bwysig a dylanwadol. Eglwys clas oedd Llandinam. Hynny yw, oedd hi'n fam eglwys ag iddi gorff o glerigwyr, clas, yn gweini ynddi dan arweiniad pen clerigwr a elwid yn abad. Llandinam oedd eglwys bennaf cantref Arwystli, ac fel yn achos mam eglwysi eraill, fel Maevod neu Glynog Fawr, byddai wedi sicrhau bod ganddi fuchedd i sefydlydd lloniol, fel rhan o'i chynhysgyrth ysbrydol, ond hefyd fel rhan o'i arfogaeth wleidyddol, gan fod bri a nawdd sant mor greiddiol i rym eglwys yn y cyfnod hwnnw. Nawr, fe ddiddymwyd y clas uh, Arabadaeth wrth reswm ymhell cyn amser Hugh Arwistle. Yn nyddiau Hugh, doedd dim byd bellach yn Llandinam ond eglwys plwyf arferol. Serch hynny, roedd buchedd llonio wedi goroesi'r newid hwn, yn cael ei, cael ei chadw yn yr eglwys ac yn dyst i fri Llandinam gynt. Wel, faint o'r buchedda Lladin hyn a fu unwaith yng Nghymru ond a aeth i ddyfancoll? Mae'n amhosibl gwybod i sicrwydd. Eto, dylai fod yn nifer go sylweddol. Nawr, Yn y bôn, mae gennym ddau gasgliad mawr o fuchneddau Lladin o Gymru. Y naill ydy llyfr Llandaf, ysgrifennwyd tua'r 1130au, a'r llall ydy casgliad Vespasian, llawysgrif a wnaeth Pwd ym Mhriordy, Trefynwy, tua diwedd y ddeuddegfed ganrif. Mae'r ddau gasgliad, fel sy'n amlwg, yn dod o dde-ddwyrain Cymru. Mae'n resin nad oes casgliad o fucheddau ar glawr o'r gogledd nac o'r canolbarth, oherwydd briwsion yn unig sydd wedi goroesi y tu allan i'r fath gasgliadau mawr. Yn yr Oesoedd Canol, roedd hi'n arfer cyffredin cadw un copi yn unig o fuchedd y Nawdd Sant yn yr eglwys ei hun, lle byddai ar gael i'w darllen yn uchel ar ddydd Gŵyl y Sant. Wel af rhaid deud bod hynny'n beryg bywyd i'r testunau. Mae sawl stori drist ledled Ewrop am fuchedda a aeth ar grwydr, buchedda a ddygwyd neu a fenthyciwyd heb eu dychwelyd, neu a losgwyd mewn tanau. Gyda'r Diwygiad Protestannaidd wedyn, fe ddaeth bygythiad llawer mwy pellgyrhaeddol. Taflwyd yr hen lyfrau gwasanaeth Lladin a Chatholig allan o'r eglwysi, neu gadawyd iddynt bydru a diflannu. Mae'n amhosibl rhoi amcangyfri o nifer y bucheddau a gollwyd felly, ond mae'n sobreiddiol cymharu'r hyn a ddigwyddodd yn yr Alban, ychydig cyn y Diwygiad Protestannaidd yno, mewn da bryd o drwch blewyn fel petai penderfynodd awdurdodau'r eglwys i gasglu testunau am seintiau'r Alban o eglwysi'r wlad, a'u hargraffu i gyd mewn un llyfr. Y llyfr hwnnw yw Breviarium Aberdonense, Llyfr Oriau Aberdeen, ac mae'n drysorfa o hagiograffi Lladin a gasglwyd o bob cwr o'r Alban, o ynysoedd erch i lawr i'r gororau. Ar y sgrin mae un enghraifft, sef darlleniadau ar gyfer Moluag, nawddsant y Liz Moore yn argael. Mae'r llyfr print yn llenwi dwy gyfrol. Dyma awgrym o faint o golled yr ydym ni wedi ei dioddef yma yng Nghymru. Byddai'r eglwysi mwya' Tŷ Ddewi neu Lan Carfan, er enghraifft, wedi meddu ar fuchedde mawr, hir, llenyddol eu naws. Ac mae nifer o'r rhain wedi goroesi yn llawysgrif Vespasian. Dyma buchedde, mae harddull Ladin yn gain, maen nhw'n dangos uchelgais llenyddol, maen nhw'n cyfeirio'n helaeth at y Beibl, maen nhw'n defnyddio pytiau o farddoniaeth i nodi uchafbwyntiau yn y stori, ac mae eu strwythur yn gymhleth. Ond mwy cyffredin o dipyn fydde testunau byrrach, symlach ar gyfer eu darllen yn y gwasanaethau. Roedd y rhain yn perthyn i wasanaeth plygain, sef matins yn Saesneg, gwasanaeth a gynhelid yn gynnar yn y bore. Yn ystod y gwasanaeth hwn roedd yn arfer darllen o'r ysgrythyr a ffynhonnau fy llinellau ereill, nag ar ddydd Gwyl Sant darllen o fuchedd Sant. Tri, chwech, naw neu ddeuddeg o ddarlleniadau a roddid, gan ddibynnu ar statws yr eglwys a phwysigrwydd y Sant. Y gair Lladin am y darlleniadau hyn oedd lectio, lliosog lectiones. a gellir gweld y gair y mewn coch uwchben y darllenydd cyntaf ar gyfer Molwg Sant, fel y gwelir ar y sgrin. Daeth i mewn i'r Gymraeg yn y ffurf llith, lliothog, lliosog llithoedd neu llithiau. Byddai angen llithoedd ar gyfer pob sant o dethpyd i ŵyl, ac yn enwedig felly nawdd sant yr eglwys. Dyma o bell ffordd. y math o hagiograffi a fyddai wedi bod fwyaf cyffredin a mwyaf toreithiog. Byddai wedi gorbwyso'r nifer gymharol fach o fuchedau llenyddol, heb os nag oni bai. Hefyd, byddai'r llithoedd hyn wedi cyrraedd cynulleidfa lawer mwy eang, am eu bod yn cael eu darllen yn uchel unwaith y flwyddyn o leiaf. Ond dyna'r union destunau a fwriwyd allan neu o lithro oddi ef ar gofiant gyda'r holl lyfrau liturgiaidd eraill yn sgil y Diwygiad. Os oedd hanes llongyfa sant yn fyw ar lafar ym mhlwyf Llandinan yn oes Hugh Arwystl felly, mae'n rhaid cysylltu'r bywiogrwydd hwnnw â'r dallaniadau hyn, y llithoedd a ddarllenid yn uchel ar ŵyl mab Sant Llongio bob blwyddyn. Y llithoedd fydd y prif gyfrwng, i drosglwyddo gwybodaeth am y sant o'r testun ysgrifenedig Lladin i gynulleidfa league yn Gymraeg. Nawr, dydy hi ddim yn hysbys sut yn union y bydde'r gynulleidfa league yn dygymod â llwythoedd yn Lladin. Mae'n gwestiwn sy'n codi ledled Ewrop, wrth gwrs. Ond mae ymchwil mewn gwledydd eraill yn awgrymu y byddid weithiau yn esbonio cynnwys y llwythoedd yn y famiaith. wrth fynd heibio neu mewn pregeth ar wahân. Ac yng Nghymru ar ddiwedd yr Oesoedd Canol, mae'n eglur i rai rhythoriaid gomisiynnu'r beirdd i gyfryngu rhwng llys a lleygwyr, fel y gwelwn yn wir yn awdl Hugh Arwistl. Nawr, ni allwn ni fod yn sicr, wrth gwrs, beth yn union a wnaeth Hugh gyda'i ffynhonnell, beth a gynhwysodd neu beth a hepgorodd. Gallwn ddeud, fodd bynnag, fod diddordeb o hyd yn llonio hun. O ble daeth y sant, sut bobl oedd ei rieni, a diddordeb yn y modd y sefydlwyd Eglwys Llandinam ag y pennwyd ffiniau'r plwyf, hynny yw, tarddiad y sefyllfa a oedd ohoni. Heblaw hynny, yr oedd sylw'r bardd yn fwy ar blwyfolion Lleu Gysant a'r modd y gallai hwnnw eu cefnogi a'u hamddiffyn mewn angen. Ac mae hwn yn bwyslais a welwn ni eto droeon yn y cerddi canoloesol diweddar. Iawn, fy ail enghraifft heno yw cywydd gan Lewis Morgannwg i Illtud Sant. Bydd Illtud yn rhydd seintiau amlyca De Cymru, ac mae nifer go dda o eglwysi yn dwyn ei enw. Y brif un, wrth gwrs, yw Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg. Yr oedd yr eglwys hon yn bodoli yn y chweched ganrif, ac mae'n ymddangos fel canolfan dysg a mynychaeth mewn nifer o fucheddau. Mae buchedd Illtud ei hun yn. Mae'n destun cymwys ar sant, mae'n destun gweddol hir, mae'n uchelgeisiol, mae wedi ysgrifennu mewn Lladin pur wrthregol, mae darnau o farddoniaeth wedi eu mewnosod ar ddiwedd llawer un o'r penodau. Mae testun hwn, fel y saif, yn perthyn i'r ddeuddegfed ganrif. A a chywydd hir ac uchelgeisiol a ganodd Lewis Morgannwg yntau. 96 llinell, gyda'r fwyaf felly o'r holl gerddi a seintiau, ac yn wahanol i'r rhan fwyaf o'r beirdd, mae Lewis Lewis yn adrodd hanes y sant yn eithaf cydlynol, o'r dechrau, gan ddilyn patrwm y buchedd Ladin yn agos iawn. A dangosai ar y sgrin nawr sut y mae pob adran o'r gerdd yn cyfateb i benodau yn y fuchedd. Dyma ni. Um, golygiad uh, Alun Cynfylyg ydy hwn gyda'r llaw, a gyhoeddwyd yng nghyfres beirdd yr uchelwyr. Fe fydd golygiad newydd yn ymddangos ar wefan y Seintia, ond am heno mae'n well gen i ddefnyddio testyn cyhoeddedig. Na mae agosroedd y cyfatebieitha yn dangos yn loyw Mae'r fuchedd ei hun a oedd o flaen Lewis Morgannwg, neu, a bod yn fwy gochelgar, efallai, fod ganddo fynediad at destun tra thebyg i'r un sydd wedi goroesi. Pa newidiadau a wnaeth e felly? Yn amlwg, ni allai atgynhyrchu geiriad y gwreiddiol, nid yn unig am ei fod yn cyfansoddi yn Gymraeg, ond hefyd am fod i linellau saethyll cynganeddol ef yn cynnig llawer llai o le a llai o ryddid na rhyddiaith Lladin. Serch hynny, cadwodd y bardd gynnwys richedd i raddau helaeth a pheth o'i phwysleisiau. Mae penod gyntaf y richedd yn brolio tras uchel y sant, ac roedd hynny at ddant y bardd o Gymro yntau, fel y gwelwn ni yn llinellau 1 hyd 8. Ar y llaw arall, hepgorodd Lewis adran faith am hanes Llydaw sy'n rhagflaenu'r fichedd Ladin, nad oedd yn mynd â'i fryd i'r un graddau, mae'n amlwg. Roedd y bardd yn hapus iawn eto gyda gyrfa filwrol Illtyd. Aeth Illtyd yn filwr yn Llydaw ac wedyn ym Mhrydain o dan y Brenin Arthur, a symudodd wedyn i wasanaethu Brenin Morgannwg. Mae'r gerdd mor gryno yma, dyn ni wedi cyrraedd um, llinellau 19 hyd 20. Mae mor gryno yma nes bod yn annealladwy i, i fi beth bynnag. A swn, swn ni ddim petai cwpled wedi mynd o'r goll yma. Ond byd o fo am hynny, mae troedigaeth y sant yn cael ei darlunio yn glir. Dyn ni wedi cyrraedd um, pen yr ail golf yn bellach. A wedyn, uh, taith y sant at y man lle mae'n penderfynu codi i eglwys, hynny yw, uh, llam illtud fawr. Mae hyn oll yn, dil yn dilyn y patrwm disgwyliedig, wrth gwrs, uh, fel y gwelson ni yn achos llonio sant yn gynharach. Mae disgrifiad go eglur o arferion dwyfol y sant yn gweddio, yn ymprydio ac yn dioddef dŵr oer bob dydd. Dyma ni wedi cyrraedd um, diwedd yr ail golofn, bellach. Meddai ymlaen, Yna, daw cyfres o wyrthiau. Ac fe welwch chi fod Lewis wedi newid trefn y digwyddiadau yma. Mae llinellau 47 hyd 54 yn neidio ymlaen i benodau 11 ac 13 yn y fichedd. Yma, mae'r sant yn atal y môr rhag llifo dros diroedd amaeth Llanilltud drwy wthio pig i ffon i mewn i'r ddaear. Nawr falle nad oes dim ar The Card o bwys i'r newid trefn, dim ond bod y sôn am ddŵr croy'r ffynnon yn y llinellau blaenorol wedi peri i'r bardd symud yn syth at y wyrth hon yn ymwneud â dŵr hallt. Achos dyna fe wedyn yn mynd nôl i'r dan a hepgoroth. um, sef rhoi carw dan yr irch a chreu bwyd blasus o ddim ar gyfer y brenin Meirchio. A dyna gynnwys uh, penod 8 yn y, yn y, yn y fiched. Newid trefn lle oedd un math o newid wnaeth y bardd, ond fe wnaeth hefyd ymgais i symleiddio'r hanes. Felly yn llinellau 63 hyd 66, Mae'n cyfuno dwy stori wahanol am y sant yn cosbi dau swyddog gwahanol. Mae hyn yn cyfateb i bennod 17 a phennod 20 yn y fichedd, ond gan fod y storïau mor debyg, dyma nhw'n cael eu cyflwyno ochr yn ochr. Ac mae'r symleiddio'n parhau wedyn pan mae Illdir yn dianc i ogof i osgoi dicter y brenin. Cywesgir sawl pennod o'r fichedd yma a gwneir trefn y digwyddiadau yn symlach. Yn y llechedd, mae illtud yn ffoi i'r ogof ddwywaith, ond nid felly yn y cywydd, lle mae popeth wedi cael ei ferwi i lawr i greu un stori. Yn sgil hynny oll, daw cyfres o wyrthiau digaswllt a adroddir mewn cwpled neu ddau hyd llinell 90, so dyma'r uh, hyn sydd yn yr ail golofn. Dygwyd y rhain ynghyd a watho gwahanol fannau yn y buchedd, fel y gellwch chi weld ar y sgrin. Wel, beth a hep gorodd Lewis felly? Wel, y rhan fwyaf o'r gwleidydda eglwysig. Yr unig sant arall a enwer yw Dyfrig, ac roedd Dyfrig yn dal yn berthnasol, gan mai fo oedd nawdd sant yr eglwys gadeiriol yn Llandaf, lle, lle y byddai Lewis wedi adnabod yn dda. Ond hepgorodd Lewis bob sôn am seintiau eraill, megis Gildas, a ddisgyblion illtud, megis Samson. Diau fod y gyd-berthynas rhwng eglwysi'r seintiau hyn wedi hen golli ei arwyddocâd erbyn canol yr unfed ganrif ar bymtheg. O ran hynny mae ysgol illtud, wedi diflannu. Nawr, rhan bwysig iawn o gymeriad Illtyd yn y Buchedde yw ei rôl fel addysgwr mynachod, ond prin fod unrhyw sôn am addysg yn y cywydd. Yn lle hynny, cawn ddarlun syml ond pwerus o farchog urddasol, gŵr o statws uchel yr oedd trais yn dod yn naturiol iddo, yn troi yn benydiwr distadl a lechai mewn ogof. Pwnc arall a heb gore bron yn llwyr yw gwraig illtud. Mae gan fod illtud yn filwr llewyrchus cyn troi yn feudwy, roedd yn briod. Mae gan y fuchedd mae stori hir amdano'n gwrthod ei wraig druan, yn hithau'n gyndyn iawn o gael ei rhoi o'r neilltu. Wel, tybed a deimlai Lewis yn anghyfforddus gyda'r rhan hon o'r fuchedd lle trynir gwraig briod gyfreithlon mewn modd mor ddidrugaredd. Ag imi, mae'r dyb hon yn cael ateg arall yn nes ymlaen yn hanes y sant. Yn y fuchedd, mae gwraig illtud yn dod i chwilio amdano, ac yn cael ei chosbi drwy golli ei golwg. Ond sylwch ym llinellau 83 ag 84 yn y cywydd sut y mae Lewis yn lleddfu'r stori greulon hon. Yma, mae illtud yn adfer golwg i wraig. Ond ni sonir amdano'n tynnu'r golwg hwnnw yn y lle cyntaf. Hepgorwyd hefyd farwolaeth a chaddedigaeth illtud. Ac o ystyried mor hir yw'r cywydd, ac mor fanwl, mae hynny'n od i'w ryfeddu. Yn y fuchedd, mae illtud yn symud i dôl yn llydan. Ac mae'n marw yno ac yn cael ei gladdu yn yr eglwys gadeiriol yno. Siwr o fod nad oedd Lewis Morgannwg yn dymuno am mynd ar ôl hynny yn gwbl, dim diddordeb ganddo fo na'i gynulleidfa yn y lle go ddiarth hwn yn Llydaw. A'r lanilltir yng Nghymru yr oedd i freidd ef i gyd. A sylwch yn olaf, olaf ar y diweddglo, fel yn Llandinam! Dyna'r un pwyslais ar blwyfolion Llanilltud, y gymbel ar y sant i'w diogelu. Lleygwyr y gwragedd lleyg oedd cynulleidfa'r cerddi Cymraeg hyn, gan mwyaf, hyd yn oed os yr offeiriaid a dalodd amdanynt. Mae'r pwyslais ar gymuned leyg y sant, pobl i blwyf, yn wahanol iawn i bwyslais buchedde Lladin y ddeuddegfed ganrif. lle mae diddordebau cymunedol Glynigwyr yn cael y sylw i gyd, a lle nad yw Lleygwyr yn ymddangos, heblaw mewn fel cymeriadau eilradd yn y stori, nag yn aml iawn yn cam ymddwyn mewn ffordd sy'n ennyn dicter y sant. Felly, mae Cywydd Illtud Sant yn cynnig cyfle i ni weld beth a wnaeth bardd Cymraeg o ddiwedd yr Oesoedd Canol, wyneb yn wyneb â buchedd Ladin y gyfansoddwyd ganrifoedd ynghynt. ar gyfer cynulleidfa go wahanol. Neu ydy ef? Mae un pwynt yn y cywydd yn codi anesmwythyd arna i. Yn llinell 64, ac eto yn 73, enwer y brenin Marsianos, gwrthwynebydd Illtyd. ond Meirchiaunus sydd yn Heston Vespasian. Yr enw Cymraeg Meirchian felly uh, mewn gwedd Ladin. Yn y testyn oedd wrth law Lewis Morganog felly, mae enw ychydig yn wahanol wedi cael ei roi yn lle hwnnw. Yr enw Ladin, yr enw Lladin, Marcianus, ond gydag S yn dangos ynganiad nodweddiadol yr oesoedd canol hwyr. sy'n golygu fod o leiaf un cam coll rhwng y afiechedd a chywydd Lewis Morgannwg. Defnyddiodd Lewis testun amgen. Tybed beth oedd? Ai'r newid hwn oedd yr unig newid, neu a oedd mwy? Tybed, yn wir, a oedd Lewis yn defnyddio cyfres o lithoedd, litwrgiau, wedi eu tynnu o'r fuchedd gan ryw law a hysbys, ryw amser ynghynt. Petae hynny'n wir, gallai'r cwtogi a'r symleiddio yn y cywydd adlewyrchu cwtogi a symleiddio a oedd eisoes wedi digwydd yn y llithoedd. Fel pwy a ŵyr? Unwaith eto, synhwyrwn gymaint o golled oedd colli'r llyfrau gwasanaeth liturgïaidd. Welwn ni ddim Am trof yn olaf, at enghraifft, lle gellir cymharu cywydd Cymraeg a chyfres o lithroedd Lithrogiaeth mewn gwirionedd. Cywydd yn canmol Deiniol, Nawdd Sant Eglwys Gadeiriol Bangor, gan Sir Dafydd Trefor, bardd a chlirigwr y Fôn. Mae canwyd y cywydd hwn yn 1527, fel y mae'r bardd ei hun yn ddeud yn y testun. Dim ond hanner cyntaf y cywydd sy'n adrodd hanes deiniol, mae'r ail hanner yn canmol yr Esgob Thomas Skeffington am dalu am atgyweirio to yr Eglwys Gadeiriol. Wel, Fel y fel soniais i'n gynharach, diflannu fu tynged y llithoedd yng Nghymru bron yn llwyr. Ond mae un gyfres o lithdoedd wedi eu hachub gan yr hynafiaethydd Thomas Williams. A gwrthrych y llithoedd hwn yw Deiniol, Nawddsant Bangor. Drwy lwc, dyma o'r diwedd gyfle i gymharu llithoedd Liturgiaidd a chywydd Cymraeg. A dyma felly rhan gyntaf y cywydd yng nglygiad Eirig Salisbury o wefan Seintiau. O gymhariaeth llinellau hyn â'r rhithoedd Lladin a ddiogelodd Thomas Williams ar ein cyfer, daw'n amlwg yn syth ei bod yn cyfateb yn agos iawn i'w gilydd. ond bod y cywydd, wrth gwrs, yn llawer mwy cryno a dethol. Mae mae stori Deiniol yn, yn dechrau yn llith prif dau, nec diodau, a'r sant yn feidwy ym Mhenfro. Dyma linella 7 ag 8 Llys yn y Cywydd. Hepgorir y drydedd lys sy'n ymhelaethu ar eglwys Deiniol ym Mhenfro, y diau fod honno'n amherthnasol lys y Dafydd Trebor, a oedd yn awyddus i ganmol eglwys Bangor yn unig. Yn llysoedd pedwar a phump, wedyn, etholir y meidoedd Deiniol yn esgob Bangor. Mae'r holl fanylion wedi cael eu berwi i lawr i ddwy linell, 9 a 10 yn y cywydd. Yn llys rhif chwech, tywysir deiniol i Fangor, a'i groesawu yno a'i fendithio drwy ganu'r Te Deum. Ar yr amser hwn mae'r Meidoe yn ddi-ddisg ac yn anllythrennog. ond wrth iddo weddïo am y tro cyntaf yn yr eglwys gadeiriol, dyma fendith Duw yn disgyn arno, ac yn sydyn mae medru darllen ac yn gwybod popeth am ddysg yr eglwys. Yn y cywydd, dyna gynnwys llinellau 11 hyd 18. Yn lleith rhif 7, troir yn ôl at wyrthiau deiniol tra oedd yn henfro o hyd. Mae dau leidr yn ceisio dwyni ychen, ond dyma deiniol yn eu troi'n gerrig. yn llith rhif oeth, mae deiniol yn peri i geirw ddwyn yr aradr ar ei gyfer. Nawr yn y llith oedd dwy wyrth wahanol ar ddau achlysur cwbl wahanol yw'r rhain, ond mae'r bardd wedi eu cyfuno yn llinellau 23 i 28 i greu un stori ohonynt. Yna, yn y llith olaf, rhif 9, Mae Deiniol yn mynd i'r tir sanctaidd ar y bererindod, mae'n codi dŵr o afon Iorddonen, a'i dwyn yn ôl i Benfro gydag ef. Mae'n tywallt y dŵr o'r tir sanctaidd a bridd Cymru, a dyma ffynnon yn codi yn y man a'r lle. Yn nes ymlaen, daw benyw gydi fol chwyddedig i yfed o'r ffynnon honno, ac mae dŵr sanctaidd yn ei llechau. ar ôl iddi chwydu llwyth o bryfed ffiaidd allan o. Mae'r bardd wedi torri'r stori hon yn ei hanner. Mae'n hepgor hanes y bererindod tramor, ond mae'n cadw'r wyrth a ddigwyddodd gartre yng Nghymru. Ac yn olaf, fel mae'r llwythoedd yn gorffen â gweddi, felly hefyd y rhan hon o'r cywydd, yn llinellau 35 a 36. Yr unig ddeunydd nad yw'n cyfateb i'r llwythoedd yw'r pwtw wybodaeth ychyddol ar y dechrau, lle nodir bod Deiniol yn un o'r saith sant oedd yn gefndryd i'w gilydd, llinell tri. Roedd manylion y saith cefndir yn ddigon cyffredin i diau fod Sir Dafydd wedi eu cael o ffynhonnell arall. Heblaw hynny, ymddengys iddo ddilyn y llwythoedd yn gaeth. Ac unwaith yn rhagor, does dim sôn am farwolaeth na beddrod na chreiriau sant, pwnc sydd hefyd yn absennol llwythoedd. Nawr ag yntau'n offeiriad plwyf yn yr ysgobaeth ac yn ganon yn yr eglwys gadeiriol, bydde Sir Dafydd Trefor yn gyfarwydd iawn â'r llwythoedd, gan y disgwylid iddo wrando arnynt onid a'i darllen ei hun ar ddydd Gŵyl Deiniol bob blwyddyn. Does dim arwydd fod ganddo fynediad at fuchedd lawn y sant, nag yn wir fod y fath beth yn bodoli erbyn 1527. Mae arddull Ladin y llwythoedd hyn yn ddigon cywrain, ac mae'n bosibl iawn ei bod wedi eu tynnu yn wreiddiol o waith hwy, hynny yw, o fuchedd lenyddol lawn. Ond os felly, ni oroesodd y fuchedd honno mor bell yn hamser ni, ac efallai iddi ddiflannu cyn amser Sir Dafydd Trefor hyd yn oed. A Litorgi oedd y lle mawr lle cedwid cof am wnawd seintiau'r wlad erbyn degawdau cynnar yr unfed ganrif ar bymtheg. Rydym yn eithriadol ffodus fod llwythoedd deiniol wedi goroesi, diolch i Thomas Williams. Ychydig iawn iawn o seintiau eraill Cymru y fu mor ffodus. Diolchwn felly i Thomas Williams am ganiatáu i ni weld Deiniol Sant yn y ffurf a oedd arno ar ddiwedd yr Oesoedd Canol. Diau fod yn y ffurf honno ryw adlewyrchiad o'r ffigwr, fel y buasai yn oes aur hagiograffi Cymru yn y ddeuddegfed ganrif. Ond sut delwedd, sut ddelwedd oedd gan Ddeiniol cyn hynny hyd yn oed, yn y canrifoedd cyn y Normaniaid? Wel, prin i bod yn werth gofyn y cwestiwn hyd yn oed. Mae'r dystiolaeth wedi mynd yn llwyr. Dyna fi yn cloi uh, bellach. Rwyf wedi eich harwain drwy dair astudiaeth achos heno. Yn yr achos cyntaf, llonio, Roedd buchedd Ladin ar gael i'r bardd, ond mae wedi diflannu bellach, ac ni allwn ni ond dyfalu am ei hyd a'i natur. Yn yr ail achos, illtud, mae buchedd lenyddol wedi goroesi, ond mae rhywfaint o amheuaeth a ddefnyddiwyd yr union destun hwnnw gan y bardd, yntau addasiad litwrgïaidd ohono. Ac yn y trydydd achos, yn y Deiniol Sant, mae llythoedd litorgiaidd wedi goroesi, ac fe welir bod y cywydd yn cyfateb bron yn llwyr iddynt, gan awgrymu felly na ddefnyddiwyd unrhyw fechedd lawnach, a bwrw, a bwrw fod y fath beth erioed wedi bodoli. Byddai'n wych gwybod am y llythoedd a ddarllenid ar ddydd Gŵyl Llonio, a Dydd Gŵyl Illtud. Byddai'n wych gwybod beth yn union a ddywedid amdanyn nhw, beth a goffeid amdanyn nhw, yn y gwasanaeth litorgïaidd ar ddiwedd yr Oesoedd Canol. Oherwydd wrth, wrth ddehongli'r cerddi Cymraeg hyn, mae'n amlwg i mi y dylid mynd yn gyntaf at y testunau Lladin hynny a oedd yn dal yn fyw ac yn dal mewn defnydd ar y pryd. yn hytrach na chynnyrch y ddeuddegfed ganrif, a oedd efallai, erbyn hynny, yn farw gelain, gyngorwyd heb ei ddarllen mewn ambell guddfan anghofiedig megis llywysgrif Vespasian. Dagrau pethau i fod hynny'n amhosibl heblaw mewn nifer fach iawn o achosion. Nawr heblaw'r seintiau a drafodes i heddiw, y rhai gorau i astudio bydde Dewi Sant a Gwen Brewi. Mae'r ddau hyn yn cael eu haddoli yn Llydan yng Nghymru, a hefyd y tu hwnt i Gymru, lle roedd gwell siawns i destun a oroesi. Ac mae eisiau gwneud y math o waith hwn ar gyfer y seintiau hyn. Ond gwaith mawr fydde hwnnw, gan fod ystod eang o destunau Lladin a Chymraeg ar gael. Nawr rwy fi wedi dechrau ar y gwaith yn achos Dewi, mewn papur a roddais i yn 2019, ac mae David Callender wedi cymharu rhai o'r cerddi i Wen Frewi a'i buchedau hithe, ond mae llawer mwy i'w wneud. Fy mhwynt craidd heno fu pwysleisio bod y beirdd hyn yn gweithredu fel awduron hagiograffi, ac mae angen i ni werthfawrogi eu gwaith fel rhan o draddodiad hagiografyddol yn ymestyn yn ôl dros ganrifoedd lawer. A nhw oedd hagiograffwyr olaf Cymru cyn y Diwygiad Protestannaidd, ac yn union fel eu rhagflaenwyr, bu iddynt ail-greu eu seintiau yn ôl chwaeth eu hoes a'u cynulleidfa. gan dynnu ar wybodaeth hŷn, nid sicr, ond gan greu rhywbeth newydd hefyd. Diolch.